Mançester Ýunaýted Ronaldo üçin partnýor tapdy. Gyzyl şeýtanlar Eden Azary arenda aljak bolýar. Hawi Barselonaň baş tälimçisi. Altyn topyň ýeňijisiniň iki esasy dalaşgäri bar, Messi hem-de Lewandowski we başgalar şu bölümimizde. Bir zat aýdyp geçeýin dostlar, Dünýä futbol kanalyny ýetmiş göterim agza bolman görýärler habarlarymyza, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup yzarlap bilersiňiz. Onda näme, elleri ýokaryk galdyryp laýk basýas, jaňjagazy basýas, futbol täzelikleriň sekkinji bölümine bolsa başlaýas. Mançester Ýunaýtediň öňki goragçysy Rio Ferdinand Ronaldo barada şeý diýdi. Öňler Altyn topyň eýesi bolmak üçin diňe Messi bilen Ronaldo bardy. Bu ýyl Ronaldo düzümde ýok. Sebäbi oň topar esasy trofeýleri gazanmady. Ýöne Ronaldo Mançesterde häzirki çykyşy ýaly möwsümiň dowamynda çykyş etse, indiki ýyl Altyn topyň eýesi bolup biler. Men pikirimçe bu ýyl Lewandowski Altyn topy gazanarmyka diýýän. Elli alty pökgi otuz sekiz oýunda tora saldy, bu netije Messi bilen Ronaldo ikisiniň netijesi diýip, Rio Ferdinand belledi. Ispaniýanyň çempionatynda Barselona üçin ýene üstünliksiz boldy. Soňky oýunda Barselona myhmançylykda Selta bilen oýnady. Oýunda üç nol utup gelýärkä Seltaň futbolçylary üç gol urup Barselonanyň yzyndan ýetdi. We netijede üç üç hasaby bilen Barselona ýene-de utuk getirdi. Hawi baş tälimçi bolup Barselona geldi, näme diýeli Barselona gelejekde üstünlik arzuw edýäs. Andre Şewçenko Italiýanyň Ženoa toparynyň baş tälimçisi bolup biler. Bu barada Italiýanyň belli žurnalisti Janluka Di Marçio öz sahypasynda habar berýär. Çelsiň orta goraşçysy Hawerts Bernli bilen oýnanan oýundan soň şeý diýdi. Bernlide birje mümkinçiligi boldy. Ol mümkinçiligi hem olar ulandy. Ýöne biz her hüjümimizi gol bilen jemlemek üçin öz üstümize işlesek gowy bolar. Bul oýunda bizde gol salmana köp mümkinçilikler boldy, ýöne biz birje gol urdyk. Ole Gunnar Solşer ýene-de işden aýrylmagy üçin bir ädim ätdi. Angliýanyň çempionatynda derbi oýnunda Mançester Ýunaýted bilen Mançester Siti duşdy. Oýun iki nol Mançester Sitiniň hasabyna gutardy. Bu netijä bolsa Solşer şeý diýdi. Haýran galdyryjy agyr netije. Men üçin bir ädim öňe basyp, gowy netije görkezip başlapdyk diýip pikir etdim. Ýöne uly ädim ýene yza. gatnaşypdyk. Şeýdip utulmak hiç kim islemeýär. Meň Mançester üçin gowy netijeleri görkezmek üçin kemçilikleri düzeltmäge özüme göwnüm ýetýärmi? Hawa, gep-gürrüňsiz, hemmämiz adam. Utulyşdan soň ýeňiş almagymyz üçin taýýarlygymyzy göreris diýip, Olýa žurnalistlere jogap berdi. Geliň indi şu wagt wideo düşürip durkam Ýewropanyň iň güýçli çempionatlarynda haýsy toparyň näçinji ýerde barýanyny göreliň. Serie A-da Italiýanyň çempionatynda Napoli birinji ýerde, ikinji ýerde Milan, üçünji ýerde bolsa ýigrimi dört utugy bilen Inter barýar. Angliýanyň çempionatynda birinji ýerde Çelsi öňde barýar. Liga birde täzelik däl otuz dört utugy bilen PSŽ öňde barýar. We La Ligada, La Ligada bolsa birinji ýerde ýigrimi ýedi utugy bilen Real Madrid öňde barýar. Geliň indi türkmen futbolymyz barada aýdyp geçeýin. Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy iki müň ýigrimi ikinji ýylda Daşkent şäherinde ýigrimi üç ýaşa çenli futbolçylaryň arasynda geçiriljek Aziýa kubogynyň final böleginde çykyş etmäge hukuk gazandy. Bu barada Türkmenistan Futbol federasiýasynyň resmi web sahypasynda habar berilýär. Tälimçi Ahmet Agamyradow tälim berýän ýygyndy topary Aziýa kubogynyň saýlama tapgyrynda çykyş eden F toparçasynda ikinji orny eýeledi. Ilkinji duşuşykda Iordanyň ýygyndy toparyndan ildeşlerimiz ýeňilýär. Ikinji oýunda palestinaly garşydaşlary bilen oýnanda üç bir hasaby bilen üstün çykdy. Şeýlelikde, Türkmenistan ýaşlar ýygyndysy öz toparçalarynyň ikinji orny eýelän ýygyndylarynyň arasynda öňdäki dörtlüge girip, taryhda ilkinji gezek ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda geçirilýän Aziýa kubogynyň final böleginde çykyş etmäge mümkinçilik aldy. Bäşinji gezek geçirilýän Aziýa kubogynyň final böleginde çykyş etmäge hukuk berýän ýollanmalar ugrunda ýygyndylaryň otuz sekizisi, saýlama tapgyrynda toparçalaryň on birsinde özara bäsleşýändiklerini bellemek gerek. Saýlama tapgyryň jemi boýunça häzirki wagtda Kataryň, Eýranyň, Yragyň, Kuweýtiň, BAE-niň, Awstraliýanyň, Iordaniýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Malaýziýanyň, Ýaponiýanyň, Taýlandyň hem-de Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndylary yklym ýaryşynyň final bölegine gatnaşmaga mümkinçilik aldylar. Özbegistan ýygyndysynyň ýer eýesi hökmünde final böleginde çykyş edýändigini hem ýatladýarys. Aziýa Kubogynyň final böleginde çykyş etmäge mümkinçilik berýän ýollanmalarynyň galan üçüsi D hem-de I toparçalarda geçiriljek duşuşyklardan soň belli bolar. Bu toparçalaryň duşuşyklary ikinji noýabrda geçiriler. Ýeri gelende bellesek, Aziýanyň kubogynyň final tapgyry iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birinji we on dokuzynjy iýun aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriler. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriniň sekizinji bölüminiň soňuna ahyrlap gelýäs. Ýene bir gezek belleýän agza bolmadygyňyz bar bolsa agza bolup bizi gollap bilersiňiz. Hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşyp, podelitsa düwmejigi bilen, imoda, instagramda, whatsappda nirde bolsada Öz türkmen ildeşlerimize paýlaşsaňyz hoşal bolarys. Ýene bir gezek ýatladyp geçýäs. Biz Dünýä Futbol kanalynyň topary bolup motiwasiýa, täzelikleri yzly-yzyna size ýetirip durmagymyz üçin sadaja siziň aktiwiňiz ýeter. Eger görülme, laýk, kontentimiziň ýutubda öňe sürülmegi üçin teswir ýazmasaňyz, Görülmedi bolanok. Biz ynanýas, giden sanawda türkmen ildeşlerimiz futbol janköýerlerimiz şul kanalyň barlygyny habary ýok. Olary ýetirip, sanymyzy köpeldip sportuň futbol görnüşine janköýerlik etmek üçin bolsa ýokarda agzalanlary edäýmeli. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçäk, hoş sag boluň.